Ara-drazana ihany koa moa izany tsika eto an, dia tolotra anao avy hatrany hatrany avy hatrany izany an, ny fangalamena angamba anie vao eo izany. Misaotra indrindra tompoko. Ianareo olo-manan-kaja voatonona isan-tsokajiny teo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny masoandro miposaka hono manambara ny andro, ny volana tsinana andrasan'ny mpanandro, fa ny fotoana tahako itony kosa andrasan'ny maro. Nomey teny aho ka mijoro. Notoloran-dresaka ka misikina Ny fotoana anefa fohy Ny masoandro tsy mahay mipetraka Noho izany Ny teny fanaovana azafady izay nataon'ny mpitondra teny rehetra teo aloha Ny teny fialan-tsiny izay nitanisahan'izy rehetra isan-karazany ireo Ny fisaorana an'Andriamanitra izay nataony nitafotafo indrindra ary ny fankasitrahana ny fanjakana izay nomena dia hombako manana izay teny rehetrarehetra efa voatenin'izy rehetra ireo ataoko ala volombavan'ny maika hinana ny ahy ka na dia tsy afaka aza dia any ambiliha ny maso ataoko fohy dia fohy ny teniko satria tsika mianakavy a manam-potoana ary manan-javatra hatrehina eto androany izao noho izany a Ny fisaorana sy ny fankasitrahana no atolotra be dia be, indrindra indrindra izay tolorana fisaorana mialoha ny rehetra rehetra toy izao. Efa nangataka fotoana fohy dia fohy i Président Tam teo mba ho fanajana ny fialan-tsasatry ny fanahan-dadanay izay efa nodorazana. ary mitafy ny lamba manga eny ambonin'ny loha eny. Mba omen'Andriamanitra azy anie ny fiadanana, ary ho raisiny eo ankavanana izy, mba handraisana ny valisoany tamin'ny asa nataony teto ambonin'ity tany ity. Indrindra indrindra, ny fijereny akaiky indrindra an'ity tanàna izay tanindrazana tsy fony loatra ity, dia ity Anjanahaparamalala ity. Ao ireo taranany, izay mbola manohy ankehitriny ary tsy misaraka fa mbola miezaka hanatanteraka an'izany dia mankasitraka indrindra mankatelina feno tolorako amin'izany ny fialantsasatry ny fanahin'ny dadanaivo satria izao lycée zao no tanteraka dia ezaka izay nataon'ny dadanaivo nikelezanainy ombeny ombeny ary hatramin'izay nahalalako azy dia nitady hevitra izy mba hanatanterahana an'izany teto amin'ity tanindrazana ity. Ao anatin'izany ny fanarenany an'ny terrain na ny fanatanjahantena ezahan'ny tanora atao eto Antsanapara. Amam-bolana no nitondrany ny machine nanaovany an'io teto. fitiavan'ny tanindrazany izany. Ao anatin'izany ny fanokafany an'ity fefiloha ity, izay ezahana mba hitondra ny lalana ho amin'itony tanàna itony iorenan'ny tanàna amin'ny maha izy azy. Noho izany, mandriam-piadanana ianao Dadanaivo, omen'Andriamanitra anao anie ny fahasoavana izay efa nisasaranao sy ny mangananao teto ambonin'ity tany ity. Ho an'ny taranakao koa, izay mbola miezaka sy manatanteraka hatramin'izao, dia mba izay zavatra rehetra efa nataonao anie no mba ho tohizan'izy ireo hatramin'ny farany. Ao koa tsika rehetra rehetra mpanao asa soa, izay tsy mikely soa, Hiezaka hanatanteraka. Voatonona teo ireo maçons izay samy manolo-tena, tsy karama na tsy tambazam-bola fa noho ny fitiavana dia manolotra fankasitrahana sahady ho anareo. Ilay Andriamanitra manankarena ny fahasoavana anie hanome anareo ary hanome ny fahasoavana ombieny ombieny amin'izay rehetra ataonareo. Ao ny zanaka Belezana izay efa notononina teo sahady fa hiezaka hamindra an'ity biraom-pokontany ity izay tsy tambazam-bola, tsy tambazan-karena fa noho ny fitiavany sy ny fahatsapany ny tanindrazana. Dia mirary soa re tompoko ô, ahita ny vola fitady, ahazo ny tsara fikatsaka. Eren'ny loza e! Hitikinin'ny tampoka antsoy ny olombelona fa hihaona am-pahasoavana sy am-pahamarinana tahaka izao hihaonantsika mianakavy eto izao. Ny sisa rehetra rehetra izay efa miezaka hanatanteraka an'izany dia mbola tolorana fisaorana sy fankasitrahana.